Maşyna gaçyk galdy öýtýän. Meň maşynda mam. Hawa seň maşynda. A bol mam habarlaşarys. Eý dur eý dur dur. Çüjür sokuldy öýdýän jigedek. Ine daro ine ine. Ine daho. Soň ondan gürrüň etýärler. Çüjür taksistler sokup aýlanyp ýör diýip. Hana! Ýene özi sokuldy. Hany kaşelýok nirde? Her bir zadyň öz ugry ýoly bar jigim. Maňa hä diýiber. Türkmende bir söz bardyr, Guş ganatsyz bolmaz, adam arzuwsyz. Ine menem ýaşlygymdan gymmat jaýda ýaşamany arzuw etýärdim. Ine Hudaý diýeni Hudaý etirer. Ine bu gün irden hazaýynym meň kwartiramyň nyrhyny galdyrypdyr.

Gel gel gel gel gel. Maňa elleşmegem bolanok, inim elletmegem bolanok. Seň geljegiňi men bilýädim. Sen jyn bilen geldiň, inim. Jyn bilen-ä gelemok, aýalym bilen geldim. Äý, Olaňam jyndan gowlugy ýog-a, bilip durun hä. Men onda aýalymy çagyraýyn, patyşa. Çagyr, getirdim. Getiren bolsaň, inim, menden jaý sorama, maşyn sorama, o zatlara güýjüm ýetýän bolsa, özüm kwartirada ýaşap ýörjek. Ýöne o zatlara gerekýär, patyşa aga. Biziň oglumyz bolýamy ýa gyzymyz bolýamy şony bilip beräýseňiz. Dä menden görjek bolýaňyzmy? Hany onda bar daly. Äý tüweleme özä aşaklapdyr bi. Men däl how aýalym barlamaly. Onda aýalyň geçirdä bärik how. Gowymy ýagdaýyňyz janyza e bolýa bolýa barlamaly bolsa e. Ellemän barlap bolanokmaý şony. Ellemän barlap bolanok jigim. Näme how Men seň üçin uzymow ha. Ýüregiňe düşdüňize. Hany gümüni çekäý. Kiňiläp. Sizden başga-da kliendim kän men. Sizden düşek bäş manat düşmän gitse. Bar gümüňi çek. Gerek ýok. Seň adamyň ikinji aýalyndan ogry bolýar. Elli Nowruzym, doly howruzym. Senem bäý meň gülümi lan soň bolýyn. Meňem etişime seret seni. Şu gezeg-ä armanam sen. Aaa, byjagaçlar ýene gelýär-ow. Men oýnamakdan başga işi ýok öýtýän. Geliber bakal geliber ha gel gel. Selim baba, salam aleyküm. Şo sen ýanyňa dik ugratdylar welin, sen edýän diýip eşitdim-ä. Men-ä edemok. Obadakylar edýär diýdiler-ä agam, gaýrat et. Men-ä edemok. Sen düşünmediň. Şuny aýryp beräý. Haa, enlikmi? Indi oň derdi ýeňil. Ine, mende garaňkyň içinde bary ýagty görmedik bir derman bar. Hawa, e, şony atardyň-da, emi ýom boluberer. Garaş häzir, ine, şuny ýagta görkezme, özüňem görme, hiç-kime-de görkezmedik bolsun, ýuwudyp goýber, emi ýomy şo bolar, ondan ýaňky yň bar-a, hülýä bolup gider. Eý, sag bolaý, agam. Öňden gelmelikenlaý seň ýanyňa. Obadakylar aýtdym şu göýä gulak. Aý inim.

Ana, tüweleme, özüne ötüne, ýesek seňki, seňki bolup öýlen. Näme şeýdip durdyň, öýlen! Bolam munymy, gijä galman. Bolýa, eşitdiňmi, öýlen, öýlen, öýlen! Häý, öýlen, öýlen diýip ýüregi düşdäý. Men-ä seni görüp öýlenmäne-de gorkýan. Bir öýde iki sany elti ýaşaşan ýalak bolup ýörler. Agalar salowmaleýkim. Nädeler? Goňşy taplar. Ýagşy ýagşy. Baraňzokmy siz? Nirek? Baýram mejit ogluna ýörýärä. Ogluna ýörýär eşidem ýogum öýde. Şo Mememi baýyşmy? Baýys. Oho ynta oň özi öwrenmedik oglan ýalyçak bolýa. Ogluna ýörýä? Ogluna ýörýär. Özi bolaýmasyn o? Ýok hov ogly a. Özi bolaýmasyn diýip hamysyny edip gürlemesene o. Indi sen öýlenmeli o. Senden başga öýlenjegem ýok indi. Zatlaryňy taýynla. Ýör.

Gülgün! Näme üçin-ä otyr gowy ýaryja, ýataňokmy sen? Ukym tutanok. Ýatjak bolarlar da-how. Ezizim! Aýal maşgala, aş saýlaýan wagty göwnüniň islän zadyny etmeseň, çaga kemli bolýar diýipdirler. Indi men şu mahaly men seň tans oýnamagyňy isleýän.

Bu kimiňi? Bäş müň öýden çykdymmy öý kellä etdiňleoy. Ýok bu ine. Ýene sen mennaý häl aýaz awa suw diýip dileg etdiňizä, buz ýaljak suw. Ana şo suw, şo dilegiňiz kabul boldy. Ine. Ikisem üýtdüýt ýa. Ýokaryn maly maňa. Sesler-ä ýok, o ýatdylar öýtýär. Ýuwaşjykly çykyp göräýin.

Aýaz baba. Sag ol Aýaz baba gaýda. Aýaz baba alyp gelmela. Şoňa düşünjek mal gaýda. Şoňa düşünä. Hum. Bolýa. Salam bagrylar. Aýtdyňyz goşgy aýdyp berýäňiz. Ow kim ow agam sen. Sen Aýaz baba. Aýajan agam, tomusyň ortakaý bişeň okmaýan paltony zat ukydyň welin. Ekgeşe sen bäş maly işläýin indi ha. Kimow senow? Menow Aýaz baba, Aýaz baba. Nämäň Aýaz babasy? E seň özüň diýdiňä ýüz mandaty şony Aýaz baba äkeläý diýip. Ine ýüz manatlyk Aýaz baba şu. Aýajan agam men muny bu Aýaz babany diýmedim-ä men. Hä? Içilýän suw Aýaz baba diýdim. Suw, suw. Maňa suw diýip aýtmadyňa sen Aýaz baba diýdiňa sokuldyň indi maňa ýüzüm andam gitdi kawul boldy. Äý men muny näme edeýin indi. Onda bu eşikleň puluny kim bermeli prokadyň puluny. Sen prokadyň hiç how janam ýüz manada sokuldym maňa. Ýüz manada sokuldym. Ýüz mant gitdi ana. Aý borle gaharlanmasana how meni Aýaz babadan Aýaz baba buz ýaljak ýüregiňi sowadym ine al. Aý sag bolaý aga. Salam aleyküm. Salam. Leme mehri puşkom ka uy ne mehri lazer. Hawa. Mehri lazer gel gel gel gir çal. Ile şun geçen yere getirdim. O gül yalı edip oňorpsunuz. Indi şun öňkü dönem şundan hem has gowy edip oňorp bolmaýa maşyny. Bolýa. Hawa ne? Bolýa da. Näme etmeli bolýandyň?

Sora. Şu howa sowap, erbet sowuk bolup, ýagşam ýagsa diýýä. Wiruslar, mör-möjekler. Ölýä diýýär-aý, a. Äýşeýä diýýäler-aý agam. Hawa, näme boldy? Seniň daşardan täp ören ekeniň ol. Özüňden häzir bol diýjek boldumy? Häý, goňşy, ýaşyň elliden geçse, Kynaý. Akylyňam üýtgeýän eken, huşuňam gidýän eken, how. Arada klasdaşym jaň edýär. Agtygym boldy diýip. Aý, menem baryp gutlaýyn diýip, bezenip-besenip ýola çykdym ol açarymy açyrdym-a, how. Açarymy aldym welin, indi şu toýa barýanmy ýa gaýdyp barýanmy, huşum gitdi-ä. Aý, olam hiç, how. Baryp gutlaýyn diýip, ýaşuzyn bolsun diýjek bolup, köwri köp bolsun, Her bir dänäň müň bolsun diýipdirler. Masgara edýä ho goňşy. Aý, dogry aýdýaň goňşy. Gaty dogry aýdýaň. Hawa. Ursuzlyk heläk edýä. Ha. Hum. Arada agtygym jaň edýär-ä. Aha. Ata, pensiýaňy alandan soň suhoý salfetka getirip ber diýip. Aha. Aý suhoý salfetka ertmezmiň? Erten salfetkamdan özüm utanypdyryn oňşy. Ha. Ba, o näme ertipsiň onda? Ha? Aý näme erter öýdäň? Ine, Ha. şuny ertdim. Ine. Aý. Bulam ýaşyň bir çene barda gerek bolýandyr o. Aý sen öýüň aladasyny etmänsiň-de, öz aladaňy edipsiň. Oňşy bar diýýäň-a. Hawa. Men de Hudaýa şükür etýän. Men siz ýan nalamok. Akylymdanam narda däl men. Hawa, hojalygymdanam narda däl men. Garrylykdanam narda däl. Hudaýa şükür, huşumdanam narda däl. Alla döneýin. Ha, gel kim gapyny kakýar, giribersin gapy açykdyr. Heý, Wapçede siz kim aýaý? Men öýümde näme işleýän bu özüne? Biziň huşumyz gowy ekeni-da ýa goňşy. Salam. Salamaleýkum. Waleýkim assalam. Howma gardaşym. Nirä barýaň? E 30-daky Lomoý söwda magazyn bar-a. Hawa. Şo taýak bar ýanyna. Ha, o taýda näme? E şo taýda şu maňa hemme zat skidkada durdy ýa. Aýna etdiňaý. Hawa, hemme zat poly döwük bahadan. Eý, menem öýe bir zat alaýsam kara? Gidip görelimi? Aý, ýör. Eý, men-ä ýadadym-ow indi. Ýene näme boldy? Şampunymy çalşyp göräýmesem, Näme üçin? Saçym düşýär. Öw, durho. Bu panten bilýäňmi? Saçyň düşmeginden goraýa, saçyň goňundan goraýa, şeýle-de saçyň mymyjak etýär. Bu dilzar zady hiç bir günä ýokdur. Erkek bolýan bolsaň, şampun çalyşma, heleýiň çalyş. Halk köpçüliginde şeýle bir söz bardyr. Pul adamyny üýtgetýär diýip, şoňa ynanmaýardym. Şu gün irden kakamyň jübüsinden kakama aýtman iki ýüz elli manat pul aldym. Hakykatdanam pul adamyny üýtgetýän eken. Özüm tanamaýaryn. Hakykatdanam pul adamyny üýtgetýän eken.

Dünýä boýunça gara guşagyň eýesi şuny elleýäniň el-aýagy döwler. Ylgamak boýunça dünýä çempion erkek bolsaň ýetdä. Erkek bolsaň tut däli boş pyrsa iý. Gowja kartony.

Toyota Highlander, özem üç ýarymlyk motor, reňkem zawodskoý reňk. Habarlaşmak üçinem togsan bäş elli segsen bäş, iň esasy gyzykly tarapym polnyý döwük maşyn. Maşyn döwük, ähli bir zat.

Gowy görseň, kim bilen gowy gatnaşykda bolsaň, birini çyn ýürekden söýseň, gowy gören zadyňy, söýen zadyňy durmuş eliňden alýan eken. Hawa, onyň-a göz ýetirdim men, Maksat. Hakyky. Menem söýýärdim, hormat goýýardym, eziz görýärdim. Durmuş kakamy elimden aldy. Şonuň ýaly. Hawa, menem horlaýan. Ine, men durmuşda atamy diýseň gowy görýän. Ol hem meni gowy görýärdi. Aşyklaryň içinde iň bir ezizleýän mendim. Ýöne, ana, durmuş şony menden aldy. Şo diýýäniň ugruna bamy? Kimi gowy görseň, kim bilen kuwwatlaşsaň, şony durmuş eliňizden alýamy, hä? Hawa. Men onda gideýin. Gaýynenemi ýaman gowy görüp başladym. Öý, şu raýony kim şerp diýýär? Sen jyjyr şerp.

Heý, täze ýyla zakaz etjek bolýanlaý podnos. Kelläňdäki bilenmi? Içine bar-a, içine, içine. Ha, boldy, boldy. Gaýnym gelýär. Sag bol dost. Zakaz etdim. Dost sen ulaglymy? Hawa, hawa. Bir haýyş dada. Häzir gaýnym poýdan düşmeli. Salgysyny bersem, şony öýe düşürip berseň, menden saňa iki ýüz ýigrimlik podnos podarka. Birden gelmese näme? Iki podnos podarka. Jüjü. Men saňa aýtmazlardymmy? Sen gyrtylyrsyňam men şony saňa aýtmasam bolanok.

Ýöne senden alan pulumy yzyna sorajak bolýaňmykan diýip. Men saňa diýýän, sen düşünýäňmi näme etmeli indi biz? Näme etmeli bor? Eneň-ataň ýüzüne gelip bolmaýar-a-how. Şolar näme diýse şoň bilen yrza bolmaly bolýas. Hudaý sowýandyr-da, birinden-ä dyn.